Vawinkhanh Chief Minister chuan a pisa ah Champhai Grape Growers Society hruaitu te kawm a an harsat a te a ngaihthlak sak. Serchhip District ah dan lova phut ni a hriat Puvar ah ro lir thei pasarih atangin man a ni. CZSK bul chhungkua te che bei ule, Noel va Lalruatpui ka ni a, chanchin thar i ngaithla ang. MJA Kolasib District ten vawiin khar Annual Conference Gauhati House, Gauhati Mizoram House ah an nei. MJA Kolasib District Annual Conference ah hian Gauhati, DRC, Doctor Malsawmtluanga fan chhun chu Khua Lian niin a hmanpui a. Khua Lian chuan thu sawiin Journalist te chu mipui kawng tinreng a kaihruaitute an nih thu sawiin Social Media Chhang chak tak karah thudik tak puang tura ṭan an lak a ngaih thu a sawi a. Manipur ram buai chungchangah pawh a tirah thuleng vak a tam a. Journalist ten an luh chil takah chuan a nihna mipuiin kan hriat theih phah ta a ni a ti. Khua Lian chuan an hnathawh chungchang sawiin Gauhati chu khawpui pawimawh tak a nih thu sawiin damdawi in lamah nasa takin hma a sawn a, Mizo pantu an tamin buaipui tur pawh an ṭhahnem thu a sawi. Chu hma lamah rorel inkhawm neiin an thu an thu pass zingah department hrang hrang kal tlanga advertisement mumal zawk kalpui a nih theih nan sorkarin INPR ah a hlawmin budget dah rawh se tih te, sorkarin hmasawn hmasawnna hna a thawh te chak zawk a thawh a nih theih nana Kolasib District MJA tena hmun a enfiah thin ni rawh se tih te an rel bakah pawl chhung hmalang hrang hrang an ngaihtuah bawk a ni.

CZ Higher Secondary School NSS ten Blood Bank ah damlo mamawh tan thisen mi sawm pathum in an pe a, mipa pariat niin hmeichhia panga an vaiin mi sawm pathum an ni. Vawinkhân Kolasib District Senior Superintendent of Police Pu Larinawma Chai te chuan Mizoram State Sorkar Notification, Motor Vehicle Act, nineteen eighty eight, Act number fifteen, Fifty nine of nineteen eighty eight tlawhchhanin lirthei chet vel dan tura a hnuai a mi ang hian thupek a chhuah. Kolasib District veng atanga Tuitha veng Puremawii in bul Irrigation Department Office panna atanga Silchar Road chhukthlakna kawngpui chu kawng a tein a chhuk chho hle a, Heavy Motor Vehicle, HMV, tlan leh kawngpui dunga chengte tan a him loh avangin helai kawngah hian Heavy Mohicle, Motor Vehicle, te tlan khap tlat a ni. He thupek hi vawiin ni sawm paruk thla khat sar ni sawm hmih pali atanga hman tan tur a ni anga he thupek zawm lo chu one seventy seven Motor Vehicle Act hmanga hrem an ni dawn a ni. He thupek hian tul bik thila Police, Fire Department, Ambulance leh Magistrate te chetvelna a huam lo vang. He thuchhuah chungchanga harsatna tawk emaw report nei te chuan OC Kolasib Police Station phone number nine eight six two seven eight six three eight five leh IC Traffic Cell phone number nine eight six two three zero six nine one four ah te biak theih reng a ni. Vawinkhân CM Conference Hall-ah chapchar kût, Sanghnih sawmhnih pali hman dan tûr rêlin Chairman, Chief Minister Pu Ralduawm a kaih hruaiin Organising Committee tih an ṭhu khâwm. Committee hian kût hi nikhat hman ni se an ti a, kût pah tûr leh kût thlengtu tûr te an ruat a. Chapchar kût hmanna tûr sum District leh Mizoram House Mizoram House te a sem darh dan tur te siam fel a ni. Chapchar kut hman a tur sum hi sorkar budget ah dah a ni ngai lova, kum tin a kan hman thin, kan ni pawimawh a nih avangin a kum atang chuan sorkar budget a dah a nih tawh tur thu Organising Chairman, Chief Minister hian a tarlang a ni. Kut thupui atan hian Zonunzemawi tlawm ngaihna tih thlan a ni. Sub Committee din tul awm te leh Souvenir. Editorial Board te an din a, Department dang te nena thawhhona awm thei te, Exhibition bat buatsaih dan tur te, Food Court buatsaih theih dan tur te leh thil pawimawh dang te ngaihtuah a ni. Vawin khan Chief Minister chuan a pisa ah Champhai Grape Growers, Society hruaitu te kawma an harsatna te a ngaihthlak sak. Chief Minister chuan an hmun hma te a lo tlawh fo tawh avangin harsatna te a hriatthiampui tih a hrilh a. Inthlai thar te tha taka an hralh theih nan sorkarin tih theih a neih te chu a in dawtin tih chhoh zel an tum dawn niin a sawi a. Tunah erawh chuan sorkar thar an kalpui tan chauh nih a sawiin sum leh pai lama intiamna ang chi chu engmah an tih theih rih loh thu a hrilh a. Inpuitheih hun erawh chu a la awm em em ang tiin Chu hun chu nghak hram hram turin a chah a ni. Champhai Grape Growers Society hruaitute hian an society tana Chief Minister in hma lo laksak tawhte an hriat an hriat reng thu an sawi a, lawmthu an hrilh a, an harsatnate hrang an harsatna hrang hrangte chu ziakin an thlen nghal a ni. Serchhip District-ah dan lova phurh neia hriat Kuvara ro lirthei pasarih atangin man a ni. Serchhip Police-a chuan inmin piah khan khawchhak lam atanga dan lova kuva phurh neia hriat bag zali sawmhnih pariat chu lirthei pasarih atangin an man a, nimin khan custom thuneitu te hnenah hlan tura hruai an ni. Thu dawn danin Serchhip District-a Police te hian khawchhak lam atanga dan lova Kuvara rawn phur ten Serchhip District paltlang an tum nih a hriain Pathian ni khan Serchhip District chhung hmun hrang hranga an mi leh sa intirin hma an la a. Pathian ni chu hnulam khan then tlang khua atangin heng Kuvara phurtu lirthei leh a khalhtute hi an man a ni. hman an ni a, lirthei khalhtute hi Champhai District chhunga mite vek an ni. Heng Kuhvara an phurhte hi a vaiin bag zali sawmhnih pariat niin KG Sing hnih sang kua zakua sawmruknia chhut a ni a, lirthei chi hrang hrang pasarih hmanga rawn phurh niin cheng nuai sawmhnih pathum sing kua sang ruk zariat man nia chhut a ni. Kuhvarah phurtu lirthei khalhtute hian an kuhvarah te hi champhai atanga an rawn phurh a nih thu sawiin vaireng tia dah tur a ni an ti a. Kawl kulh atanga rul lam panna kawnga rawn tlanin then tlang kal tlang hian chhiah tlang leh chhingchhip inkarah National Highway fifty four rawn pawh turin an rawn tlan niin an sawi a. Heta tang hian vaireng tia lama kalpui tur niin thubuai siamsak an nih hnuah Custom, Preventive Force te kutah hlanin Motor hi Sairanga dah tur a ti a ni. Serchhip Police Serchhip SP Pu MS Dongkima MPS chuan danin a phal loh thil tawlh ruk te man chhuak turin nasa leh zuala hna an hma an lak tur thu len kawl an hrilh. Vawiin zingdar sarih bawr vel khan Aizawl lam atanga vai motor Tata Intra AS eleven EC five six two two vai ram vai ram lam pan tur chuan rangva mual thlen hma lawk Melli-ah Bolero pickup overtake a tumna lamah Scooty Ray MZ zero one X Seven two eight five chu meter sawmhnih pali zet kawngpui dungah a hnawl a, scooty a chuang khalhtu mipa leh a phurh hmeichhia hi an hliam na hle a, taxi remchang hmangin Aizawl Civil Hospital an panpui nghal tih report dawn a ni. Hmeichhia zawk hi a ngaihtuawm hle niin thu kan dawng. Khati zawng kha chanchin thar kan tih chhuah thei a ni a, thlirtute in zavain mang tha u le.